Hello, hello, hello, hello, hello, hello guys. Se ni tshembini ku ri hi pela hambi Yesu ne a nga rhandziwi hi vanhu hinkwavo. A nga rhandziwi hi vanhu hinkwavo Yesu hikuva a vulavula ntiyiso. Munhu la nga na ntiyiso a nga rhandziwi hi vanhu hinkwavo. Guys ni lava ku mi byela hi Solly Makamu ne. Before ni mi byela hi Solly Makamu. mo hi ku ring tune ya gospel vito ra album ring tune ya gospel guys ma swi tiva ku vito ra album no mavito ma ti-album i mavito lama nga chipa mi nga ma hleketelela or va ku vavasati vanharhu i vito ra album mi twa un'wana ku n'wanuna u ta va ndhodha i vito ra album mi twa un'wana ku xihloka xa masela vito ra album ring tone ya gospel creative man g1 soli makamu makhense guys swilo leswiwani i swilo leswi nga ku ni chaviseni na namuntlha na sweswi album se yi khale yi humile guys mara ne swa ha ri ku ni chaviseni swa soli makamu ma ma vona na mavito ma tinsimu that means creative guys mara ni lexi a ni lava ku mi byela xona ngopfu i ku ku na vo tala ni va ngo sole makamu u chaya beat mina ni ni humesa mavonelo ma mina ndzhaku ka loko ni twi mavonelo ma vanhu ma huma endleleni so ku na vo tala ni sure mi nga mi swi vonile. va ri Solly Makamu u chaya xixin'we Solly Makamu u teka message from Facebook a yi endla ka music so mina ni lava ku swi tlhantlha sweswo ni ku va hemba ku ri Solly Makamu u chaya xixin'we loko u lava ku yingisela nghoma yingisela rimba u yingisela na message Solly Makamu munhu ni ku hambi u chaya beat yin'we Solly Makamu message ya Solly Makamu a yi fani. so ni mhaka ya ku a nga chaya tinsimu a nga chaya album hi beat yin'we so ni mhaka mi tlhela mi nga vi na nandzu hi ku tinsimu ta so ni mhaka ma hi ti lavela ku cina hi ti lavela ku yingisela hina vo tala a hi van'wani vo ti lavela ku cina tinsimu ta so ni mhaka even ka ti-festival ne loko so ni mhaka kha ma nghena stagini a hi vangani va cinaka ka so ni mhaka i ku yimisa yimisa mavoko u hlalela nghoma u hlavelela nghoma so ni mhaka mo ni vuya ka. laha kusuhi mhaka mu teka e swa ka Facebook a swi vuyisa music yini ne a ni va ri wa kopela ku na vanhu vo tala va nga na timali guys business ma swi tiva ku ri a hi loko u dyondzi ntsena hi kona hina hi nga dyondza nyana hi xi tshika ka A_I hi kotaku ku tsala mavito no hlaya hi kota ku photose foni hi nghena ka Facebook se ku na ku na vanhu vo tala ne. ti-fans ta Solly Makamu loyi va n'wi rhandzaka swinene mi kuma ku ri a va dyondzangi vanhu valava mi nge swi koti ku nghena ka Facebook so eyi dilungu leti ti tawa hi basikiri ma mchangana nge fambi so i dilungu guys ku na vanhu vo tala ne lava fevhaku Solly Makamu mi kuma ku a va tivi swa ti-WhatsApp Facebook. a va ta swi kuma kwini swilo leswi Solly Makambu a nga swi yimbelela va na nkateko hikuva va khome Solly Makambu okay hi mina loyi va ku famba teka swa ka Facebook u yimbelela nghoma ni ya sungula kwini mina so lexi ni lavaka ku mi byela xona vito ra G1 Solly Makambu hi rona ende ra n'wi tshama genius one so mina hambi mo hi mina genius two a ni ni mi tlhatlhela yena okay guys um mi nga rivali ku subscribe guys just subscribe to get more information ka channel ya the junior tv hi ta va hi kha hi dzumbisa sweswi vakulukumba liya channel tanihiloko mi swi tiva ku yi a ya ha tirhi liya ya lucas mlux hi dzumba kwala guys hi laha hi nga ta va hi kha hi kumana kona ni mi tlhatlhela tlhatlhela swin'wana na swin'wana sweswi ni nga swi khoma ka nhloko ya mina ni nga khomangi buku ya nchumu i mavonelo ya mina ku na lava yimaka na mina ku na lava nga yimiki na mina a ni ma swi tiva ku hambi yesu a va nga n'wi rhandzi hinkwavo hambi sweswi a vula ntiyiso va tlhela ku gongerisa vanhu va a khongelela vanhu va kota ku kona.